سڵاوتان لێبێت لەم وانەیەشا هەر لەسەر کۆنستراکتەرە ڕۆین پێکمان لە زمانەکانی هەموو زمانەکانی تریشە ئێمە گەر بمانەوێت نرخێک بین بە چەند فارێبڵێکمان هەبێ بمانەوێت نرخی بێبین بۆ نمونە چەند ئەمە ئکس بێت ئەمە وای بێت ئەمە زێت بێت ئێ بمانوێت نرخ بین بەم ڤارێبڵانە وەلا ئەم کۆنستراکتەرە لەوان ئەم دوو بڕیسەیە لە زۆربەی زمانەکانی تررا لە نێوان ئەم دوو بڕیسەیە ئێمە نرخی ئێنێن ئەنووسین زز دۆت بۆ نە ئەیج یەکسانەکەین بە فۆرم لێرە با ئەیج بنووسین و لێرەش ئەنتی ئکس و دووبارە ئەنتی وای و

پارامیتەری بۆ دابنین و دواتر بین لە ڕێگەی زیست کیۆردی زیستەوە دووبارە هەم ئەم ئەی جێکسانکەین بۆ بەوەی پارامیتەرەکە و ئەم ئکسە هەم دووبارە یەکسانکەینەوە بەم ئەکسی پارامیتەرەکە بە کاتێکی زۆرمانە کوژێت ئەمەش ئەکرێ بە دارت لانگویج بەڵام دارت لانگویج هاتۆ شتێکی ناوازەی بۆ کردوین شتێک شتێکی تازەگەری و شتێکی ئاسانکارێکی زۆر زۆر چاکی بۆ کردوین چۆن من پێویست ناکە ئەم هەموو دیارڕکۆدە بنووسم تەنها ناوی کلاسەکە بنووسە باشە لێرەیە لێرە لە جیاتی ئەوەی من بێم ئەم دوو ئەم دوو بڕیسی بۆ دابنێم و کۆمەڵێک شتی تر ئاوە کۆم کۆدانە ئاوا دوور و درێژی بکەمەوە هەر لێرەیە لە ڕێگەی کیوەردی دەست وەرمەزز دۆت با ئەمە بکەینە کۆمێنت چکە من کۆنستاکتەرێکم هەر بەو ناوە ناساندوە بۆیە نابێت ئەم بکەینە کۆمێنت باش لێراگەڵ بڵێم زز دۆت ئەیچ this this dot x با منەمانە لابم ئێستا ئا ئەم یەک دێڕ کۆدە هەمان ئەم دێڕی ئا ئەم هەمان ئیشی ئا ئەم هەمووە دێ کۆدە ئەکات یعنی ئا ئەمە هەر یەکسانە بە ئەمە چۆن ئێستا من ئەگەر بێت و لێرەیە پارامیتەرەکانی بۆ بنێرم بڵێم ئەیچ بۆن نەیەکسانە بە بست و دوو و ئەکسی شێکسانە بە شەش باش ئێستا من ئۆبی پرینت کەمەوە و ئەکسیش پرینت کەمەوە بابزانین چیمان بۆ پرینتەکە ئێستا گەر ڕەنیکەین ئەگەر ببینی بسود و ششی بۆ پرینت کردوومەتەوە ئەم یەک دیار کۆدە لە دارت لانگویجا کە ئاسانگاری ئەم هەموو کۆدەی بۆ کردوین لە جاتیەوە من ئەم هەموو کۆدە بنووسم کۆنستراکتەرە تەنها ئەم

زست ستودنت دۆت تێست ئەەکەم بە ئەمە و پێویستە لێرە هەمان پارامیتەر بانک بکەمەوە چکە من هەمان ناو بانکەمەوە گەر بمەوێت ئەم کۆنستراکتەرەیان بەکار بهێنم ئێستاگەر ئەمە ڕەنکەین لێرە من ئەکس و وای و زێدم نییە با ئەمە بسڕمەوە باشە ئێستا گەر ئەمە ئەمجارە ڕەنی بکەم ئەم کۆنستراکتەرە ئیش ئەکات نەک ئەمەیان چکە من لێرە ئەم کۆنستراکتەریانم بان کردوێتەوە ئەگەر من لێرە دۆت تێست دا بنێم دۆت تێست دا بنێم ئەم کۆنستراکتەری تریان ئیش ئەکات باشە ئەم کۆنستاکتەری تریان ئیش ئەکات کەواتە من دەتوانم لە ڕێگەی دۆت لە ڕێگەی دانانی دۆت لە دوایەوە ناوی کۆنستراکتەرەکە بگۆڕم چەند کۆنستراکتەرێک دروستکەم کە ئیشی جیاواز بکەن و هەروەها ئەمە وتمان دارت لانگویج ئاسانکاریی زۆری بۆ کردوین کە پێویستاگە ئەم هەموو کۆدە بنووسین هەرتەنها بە نووسینی ئەم کۆدە لە کۆنستراکتەرەکەیە ئیشەکانی خۆمان ئەکەین ئەمە شەموانەی وادام سوودی هەبێت هەتاوانەی داهاتوو خواتان لەگەڵ